Léif engagéiert Mënschen, et gi Leit hei am Raum, déi kënnen an d'Zukunft kucken. Si konnte gesinn, datt eng Konzentratioun vu Kapital iwwer d'Joere wäert dozou féieren, datt ëmmer méi Leit an ëmmer méi grouss Multinationale wäerte Monopolstellunge kréien an datt ëmmer méi Aarbechtsplaze rationaliséiert a gestrach wäerte ginn. D'Tréis, den David, den Dodo, de Claude, de Serge, d'Patricia, d'Nicole, de Marc, de Josy an der nach vill, déi ech elo net op Lécks hat, wéi ech d'Ried fäerdeg geschriwwen hunn, hu gesi kommen, dass ëmmer manner Leit ëmmer méi Sue wäerten usammelen. Virun 20 Joer, wéi déi Lénk gegrënnt ginn ass, hunn 226 Milliardären esou vill Suen op sech konzentréiert, wéi d'Hallschent vun dëser Bevëlkerung op dëser Welt. An als Beweis vun eise Wahrsagerfäegkeete muss ee leider feststellen, dass et haut nëmmen nach 26 Milliardäre sinn. déi déi 50 Prozent vun de Räichtumer vun dëser Welt op sech vereenegen. Mär kënnen eng Wett ofschléissen, datt et an 20 Joer d'Ongerechtegkeeten hei zu Lëtzebuerg an an der Welt nach eng Kéier an ähnleche Proportiounen wäerte klammen. wa mer esou weidermaache wéi déi lescht Joerzéngten. Wat an där Zäit awer nach méi spierbar anescht wäert ginn, si Klima an Ëmweltbedingungen, un deenen déi 50 Prozent am meeschte wäerte leiden a just déi ee Prozent Ultra-Räicher mat hire Mëttelen a mat hirer multinationaler Mobilitéit wäerte kënnen sech esou gutt wéi méiglech ofschiermen, bis et och fir si wäert enk ginn. Mee et muss net esou wäit kommen, a schonn 99 hu mär als déi Lénk an eisem Grondsazprogramm d'Alternativ duergeluecht, L'initiative, dat heescht déi vun der Grënnung vun déi Lénk, veut que le bien collectif de notre société soit géré démocratiquement pour créer ainsi une production socialement juste et respectueuse de l'écologie. Datt sozial Gerechtegkeet an Ökologie Hand an Hand ginn an net einfach een onsiechtbare fräie Moart et ass, deen de Leit an der Äerd wäert en gutt Liewe bréngen, wosste mär schonn deemools a grousse Linnen an hunn d'lescht Joer konkret a realistesch am aktuelle Kontext opgewisen, wat een elo an direkt ka maachen, fir op der Héicht ze si vun de politeschen Erausforderunge vun haut. De Bilan ze maache vun engem ronne Gebuertsdag ass awer och de Moment, fir sech zeréckzebesënnen a sech ze froen, wat mer erreecht hunn an awer och, wat mer net erreecht hunn a firwat. Another world is possible war de Credo vun der alternativer Beweegung, déi konsequent op der Strooss an an den Institutiounen sech agesat huet, zesumme mat de Sozialbeweegungen zwëschen 99 an 2002, sti mär haut, a stunge mär déi 20 Joer, fir dee Credo. Hu mär et fäerdeg bruecht, d'Unitéit an der Diversitéit op der Lénker mat Kraaft an der politescher Debatt zu Lëtzebuerg anzebréngen? Wéi giff den Débat haut gesinn, ausgesinn ouni eis? A wéi kinnt eis Gesellschaft ausgesinn, falls eis Iwwerzeegungen den Ausdrock vu Majoritéiten an dëser Gesellschaft haut wären? Mär sinn eis op alle Fall bis haut trei bliwwen, wéi den David et nach méi am Detail wäert duerstellen. A mär hu keng Méi gescheit, fir eise Projet fir Lëtzebuerg bis op d'Grondlage vun eisem Staat ze denken. Eisen alternative Verfassungsprojet beschreift d'Prinzipien an d'Rechter, déi et fir Mënsch an Natur brauch, fir datt Lëtzebuerg fortschrëttlech an zukunftsfäeg kann d'Erausforderunge vun haut ugoen. Op där anerer Säit ass d'Verfassungsreform, déi vun den etabléierte Parteie gedroe gëtt, eng, déi mol net virun 20 Joer deem gerecht gi wär, wat mer brauche Fir eis Welt a Lëtzebuerg. Si wëllen net déi Verännerungen, déi et brauch, well si si geleemt vun hirer Angscht, Muecht an Afloss ze verléieren, geleet vun elektoralem Calcul a Realpolitik déi allze oft iwwert den Iwwerzeegungen an der Vernunft sti bei deene Parteien. Wat féiert dozou, datt et just déi Lénk, dat féiert dozou, datt et just déi Lénk sinn, déi sech un d'woarmt Eise vun der Steiergerechtegkeet eruntrauen an entretemps en Wort-Editorialist quasi en Appel un eis mécht, fir nach méi determinéiert dofir anzetrieden, datt Lëtzebuerg ophält ze bremsen, wann et drëm geet, déi dubiéist Steiervermeidungspraktiken op en Enn ze bréngen. D'europäesch Staate sinn drop ugewisen, datt d'Konzerner grad esou hir Steiere bezuelen, wéi den normalen Handwierksbetrib an Ultraräicher méi. amplaz manner Steier bezuelen wéi all normale Lounofhängegen. Als Lëtzebuerg wëlle mär, bekannt fir eis Kreativitéit, eis Talenter, eis Kompetenzen an eis Aarbecht sinn, déi zum sozialen an ökologeschen Ëmbau vun dëser Gesellschaft bäidroen, an net fir Nischen, déi de Steiertrickser Gebuede ginn. D'Konzentratioun vu vill Patrimoine op wéineg Besëtzer, wéi mär et zënter Joren uprangeren, ass dann och elo am Logement schwaarz op wäiss duerch d'rezent Liser-Etude bewisen. An der Stad, wou de meeschten Terrain disponibel ass, sinn et 11 Familljen an 11 privat Entreprisen, Kuhn, Giorgetti, Becker, déi am Besëtz vun 63 Prozent vun dem verfügbaren Bauterrain sinn, a mat de FISen, de Fonds d'investissements spécialisés, ee vun deene sëllege Steiervermeidungstricker an Nischen, déi mär als Lëtzebuerg opgebaut hunn ënnert DP, LSAP an déi Gréng, gëtt déi Konzentratioun nach weider begënschtegt an doriwwer eraus, net nëmmen hei am Land, mee a ganz Europa. Bei esou himmelschreiender Ongerechtegkeet, an enger Welt wou ëmmer méi Leit sech vreckt schaffen fir awer finalement näischt ze hunn, a wou et ganzer 28 Kricher aktuell ginn, an zënter 1993 34.000 Mënschen op d'mannst op der Flucht virun deene Kricher an dem Klimawandel hiert Liewe gelooss hunn, eleng 2018 et iwwer 2.000 Leit waren, déi dat am Mëttelmier dat Schicksal hu missen erleiden, ass et kee Wonner, datt d'Vertrauen an d'Politik op en Déifstand fält. Déi grouss Parteie sinn um Enn a stabil Majoritéite sinn ëmmer méi schwiereg. Nei Beweegunge wéi d'Gilets jaunes entstinn. Et ginn, déi mengen, déi nei Regierung hei zu Lëtzebuerg hätt verstanen, datt sech eppes misst änneren, mat soziale Mesüre wéi 100 Euro méi am Mindestloun an dem gratis ëffentlechen Transport, datt si domadder willten, datt et och de Working Poor gutt geet. gutt soll goen, wëll et dem Land jo gutt geet. All déijéineg, déi wësse wat et heescht, sech mam Mindestloun zu Lëtzebuerg duerchzeschloen, déi wësse wéi déck Patronen hire Salariéen all Minutt probéieren ze klauen, Iwwerstonnen net bezuelen, Coupéen zur Reegel maachen an de Wee zur Aarbecht fir déi meescht eng Qual ass, All déi wësse genee, datt déi sougenannte sozial Kiischt um Kuch, wou déi eng sech kënnen zesummendrécken an déi aner kënne fir deier Suen eng gemittlech Plaz kréien, net dat ass, wat déi Lénk scho virun 20 Joer an hirem Grondsazprogramm gefuerdert huet. De gratis ëffentlechen Transport hate mär nämlech net am Kapitel Soziales a mär haten en net am Kapitel Ëmwelt. Mee fir eis war dat vun Ufank un eng Mesure, déi de Service public sollt stäerken, ausbauen an eng Qualitéit fir jidderee soll bidden. D'Gratuitéit ass fir eis keng sozial Bonbon, déi de Leit soll d'Iwwerliewen erméiglechen, mee ass ënner anerem beim Transport a beim Waasser Ausdrock vun enger lénker Politik, déi jidderengem soll erméiglechen, d'gutt Liewen ze genéissen.

De Pol Ariès bezitt sech op de Gilles Deleuze, fir deen nëmmen den Désir revolutionär ass. An et brauch ee just ze kucken, wéi eng Energie entsteet, wann de Leit hir Wënsch an hiert Verlaange méi grouss gëtt wéi hir Angscht. Wann se streiken, wéi d'lescht Joer am Fleegesecteur oder e Freiden an de Lycéeën, wann d'Angscht der Erliichterung an dem Erliewen vun der eegener Muecht Plaz mécht, et sinn déi Beweegungen, déi mär ëmmer zur Säit, deene mär ëmmer zur Säit stinn an deenen a vun deene mär ëmmer erëm kënne léieren. Erneieren a Léieren ass och dat, wat mär 2017 an 2018 verstäerkt gemaach hunn. Nach ni hate mär esou vill Kandidatinnen a Kandidatinnen um Start. Na ni hate mär esou vill Leit, déi sech am Wahlkampf zesummen engagéiert hunn. Op Formatiounen, wéi zum Beispill op der nei agefouerter Summeruni an am Wahlkampf. A fir dass mir eiser Jo an 20 Joer net nëmmen trei bliwwe sinn, mee och bewierkt hunn, datt Majoritéiten zu Lëtzebuerg eng sozial gerecht a konsequent ökologesch Politik ënnerstëtzen, gëllt et mat Loscht weider verstäerkt nei Leit anzebauen. Net wéi wann se schonn ëmmer dobäi wären a misste wësse wéi den Hues leeft, Méi wéi wa mär zesummen erëm nei erliewen, wéi ee sech engagéiert, wéi Schüler déi 15.000 Leit op d'Strooss bréngen, awer equipéiert vu mindestens 20 Joer Erfarungen a Basisdemokratie a politeschem Engagement. Ech soen Iech Merci.